An haut gi mir am rtl Radio luussen kommt mat! Hallo. Moien, ech sinn d'Barbara an du bass? Ech sinn d'Monika. Wat ass Äre Beruff a wat muss een dofir léieren? Mäin Beruff ass Journalistin bei Radio an Tëlee hei bei rtl. An dofir kann ee ganz vill verschidde Saache léieren. Also dat hänkt of, eeben wann een zum Beispill wëll Sportjournalistin ginn, da kann een Sport studéieren. Oder méi esou Konscht, wann een eben éischter an der Kultur wëll schaffen. Also do ginn et ganz vill verschidde Saachen, déi ee léiere kann. Wie schafft alles bei rtl Radio? Bei rtl Radio schaffe ganz vill verschidde Leit. Zum Beispill hu mer d'Journalisten, déi d'Reportagë virbereeden, déi erausginn, Interviewe maachen. Da sinn awer nach d'Presentateuren, si presentéieren d'Noriichten um Radio. An dann nach d'Animateuren, dat sinn déi, déi een ëmmer héiert, wann een de Radio umécht, déi duerch de Programm féieren, iwwer d'Lidder schwätzen. An dann hu mer natierlech alleguerten d'Leit, déi eeben sech ëm d'Technik këmmeren, also déi een eeben net héiert, mee déi awer och wichteg sinn. Komm mir ginn elo eis Studioen ukucken an duerfir hunn ech der hei esou e Badge matgeholl, dee kanns de dann undoen, datt mer hei an d'Gebai erakommen an eis Studioe kënnen ukucken. Maja, hei si mer an der Radioredaktioun vun rtl. Dat heescht, hei sinn eeben d'Radiosjournalisten an d'Presentateuren. Déi eben Reportage maachen oder eben d'Noriichten um Radio soen. Wéi maacht Dir Reportagen? Majo, Reportagen, do fänkt een ganz einfach un, an deems ee Leit kontaktéiert. Dat heescht, schréift een un, schwätzt een iwwer den iwwer den Interview, et mécht een en Interview aus. Da geet een op d'Plaz an natierlech hëlt ee mam Mikro op, fir datt een dat dann herno kann och iwwer de Radio senden. Wann een dann erëm zeréck op an der Redaktioun ass, schreift een den Text, esou wéi Eben d'Journalisten, déi een hei hannert eis gesäit. Da gëtt den Text geschriwwen, preparéiert, d'Informatioune ginn iwwerpréift an den Interview gëtt geschnidden, esou datt een kuerz Extraiten huet, fir an de Reportage dranzemaachen. An esou entsteet dann eben de Reportage, deen een dann um Radio héiert. Wou fënnt Dir d'Infoen? Ma d'Informatioune kréie mir dann vun de Leit. Informatioune ginn et natierlech och am Internet. Heiansdo ruffe Leit och bei eis un a soen eis, voilà, mir hunn, eis ass dat an dat geschitt, wëllt der net eppes doriwwer maachen? Sou datt een eebe kann, jo, iwwerpréifen, datt déi Informatiounen och wouer sinn, ier se dann eeben iwwert d'Antenn ginn. Ech kann der elo weisen, wou d'Sendungen opgeholl ginn. Oder heiansdo och live iwwert de Radio ginn. Dofir gi mer dann an den Radiostudio. Ok. Dat heiten ass eisen Radiostudio. An hei ginn déi Sendungen opgeholl, wou ebe ganz vill Leit ronderëm en Dësch sëtzen. Dat sinn dann d'Invitéen an d'Journalistin sëtzt dann do iwwer. Dann ech weisen der mol, wat et do alles esou Knäppecher gëtt. Firwat si sou vill Knäppecher do? Ma hei sinn esouvill Knäppecher, well et och esouvill Mikroe ginn. Dat heescht, hei sëtzt ëmmer d'Journalistin oder de Journalist an déi Persoun kann dann eebe kontrolléieren, wéi eng Mikroen uginn oder eeben ausbleiwen. Ech weisen der zum Beispill, wann ech elo de Mikro hei umaachen. Voilà, da gesäis de hei, dass rout gëtt an dat wëll eeben heeschen, dass dee Mikro un ass. Wann den Sendung maat gëtt se dann direkt ausgestraalt oder e bësse méi spéit? Dat hänkt of, et ginn zum Beispill Live Sendungen, déi ginn direkt ausgestraalt. Dat heescht och wann een sech da verschwätzt zum Beispill oder wann en klengen technesche Feeler ass, dann héiert een dat och um Radio. An da ginn et déi Sendungen déi opgeholl ginn, zum Beispill sinn dat dann och Podcasten oder Interviewen. An dat gëtt dann esou preparéiert, dass dat eben da méi spéit kann ausgestrahlt ginn. Weng Sendunge maat dir? Ech perséinlech maachen hei ënnen zum Beispill den Invité vun der Redaktioun heiansdo. Dat ass eng Sendung, déi leeft moies an déi ass och live um Radio. Dann och nach zum Beispill am Journal maachen ech heiansdo Reportagen oder heiansdo presentéieren ech och d'Noriichten. A voilà, do preparéiert een seng Texter an da geet een an de Studio eran, ëmmer zu enger fester Auerzäit, an da liest een eeben d'Noriichten. Maacht Dir och Kannersendungen? Effektiv, mir maachen och Noriichte fir Kanner. Dat maachen ech mat enger ganzer Ekipp zesummen an do preparéiere mer dann ëmmer eemol d'Woch. Sonndes maache mer d'Kannernoriichten. Dat sinn dann esou ëmmer ee Reportage an en Noriichteniwwerbléck. Dat heescht, mir kucke wat déi ganz Woch geschitt ass an dat leeft dann Sonndes owes kuerz viru 7 Auer. Mee natierlech kann een dat eeben och ëmmer online kucken. Hutt Dir och e Studio fir d'Noriichten ze maachen? Ma d'Noriichten, déi um Radio sinn, déi maache mer net hei am Studio, mee dat ass en anere Studio do uewen. An wann s de wëlls, kënne mer eis dat gären ukucke goen. Da muss mer awer dann do, jo, an den éischte Stack eropgoen. Merci, natierlech. Maja Barbara, hei hannert eis ass d'Coris am Radiostudio. An d'Coris féiert elo duerch d'Sendung. Dat heescht, wann een elo de Radio umécht, dann héiert een, héiert een d'Coris eeben an et héiert een d'Lidder. An hei gëtt awer och d'Radiosnoriichten opgeholl. Awer nach net elo, well wa mer op d'Auer kucken, et ass nach keng 12 Auer. An déi nächst Noriichte sinn um 12 Auer. Dat heescht, deen, deen da presentéiert, dee kënnt dann hei eran A liest eben d'Noriichten live um Radio, wann Zäit dofir ass. Firwat ass Radio da sou wichteg? Ma Radio ass wichteg, fir datt d'Leit eben informéiert kënne ginn. An dat geet och immens séier, well een ebe kann och live op de Radio goen. Zum Beispill wann eppes Schlëmmes geschitt, wéi huele mer un e Stuerm, da kënnen d'Leit ebe ganz séier informéiert ginn, wou e Bam gefall ass oder wou d'Stroosse gespaart sinn. An da weess een ebe ganz séier, wou een eben gutt muss oppassen. Mee och am Alldag, also wann näischt elo Schlëmmes geschitt ass, da kann een eben iwwert de Radio déi lescht Noriichte lauschteren an dann ass een eben ëmmer informéiert iwwert dat wat grad lass ass. Merci Monica fir dat cool Interview. Et huet vill Spaass gemaach an ech hunn vill geléiert. Ma merci och, mir huet et och Spaass gemaach a gäre bis eng nächst Kéier. Äddi! Äddi. An dat war et scho mat den Episode vun de Virwëlztuten. Hoffentlech huet et iech esou gutt gefall wéi mir. Ech gi mol eng Radiosendung ophuelen. Ech och. Ech och.